Hemmäňize salam, men Ataş Mämmedow. Bu günki AutoCAD wideomda siz bilen Modify menýusyndan Mirror guralyny göreris. Türkmençesi aýnalama bolýar. Mirror adyndan hem belli bolşy ýaly, islendik bir çyzgyny bir çyzgynyň töwereginde aýnalap bilýäris. Aýnalamak sözi bu ýerde nähiliräk düşündirilip bilner? Köpeltgi atasynda kopýalaýas ýöne has simmetrik görnüşde kopýalaýas çyzgylary. Has owal size şeýleräk bir mysal bilen düşündirsem gowy bolar. Meselem şular ýalak bir polilaýn çyzdym. Şular ýaly görnüşde. Şeýleräk. Men şuny belli bir çyzgynyň töwereginde aýnalamak isleýän. E, aýnalamaň gysga ýoly. Awtobusy Mirror-yň gysga ýoly MI e, geldim, saýladym. MI enter diýdim. Bir minut. Geldim, saýladym. MI enter diýdim. E, islendik bir nokatdan saýladym. Has dogrusy, şular ýaly bir zat bar. Aýdyşym ýaly, bir çyzgynyň töwereginde aýnalaýar, ýöne şol çyzgy bilen simmetrik görnüşde bir kopiýasyny döretýär. Geldim, no enter diýdim. Şular ýaly görnüşde aýnalap bilýän. Geldim delete basdym. Has dogry görnüşde size düşündirmek üçin şeýleräk mysal bereýin. Polline diýdim meni. Islendik bir şeýle görnüşde çyzygy çyzdym. Ve gelip şu ýerden e, ýene bir ortasyna çyzygy çyzdym. Şular ýalak bir ýagdaý bar. Şu biziň e, ortadaky çyzgymyz aslynda e, mirror çyzgysy, e, aýnalama çyzgysy. Şol Çyzgynyň şu çyzga uzaklygy näçe bolsa, biz aýnylan ýagdaýymyzda hem şu sag tarapda döretýän çyzgymyz, kopýalaýan çyzgymyz şol bir uzaklykda bolýar. Simetri bolýar aslynda, türkmençesi simetriň nähiliräk düşündirsem kak. Şol bir ikisem uzaklykda. Ikisem deň derejede, biri-biriniň bilen, meselem, şul çyzgy bilen şu çyzgyň arasy ýüz bolsa, döretýän, has dogrusy, çyzgyň başga bir tarapynda hem ýene şular ýaly çyzgy bar bolsa, biz şu çyzgy bilen şu çyzgyň we üçünji şu ýerdäki çyzgyny simmetriýa getir diýsek, ikisem şol bir uzaklykda bolýar. Simmetriýa aslynda şodur. Meselem, ýüzümizdäki gözüň biri aşakda, biri ýokarda däldigine görä, gaşymyzyň şol bir deň derejede bolşuna görä, ýüzümiziň çep tarapy bilen sag tarapy bir-birine meňzeşligi şu simetri bolýar. Şeýleräk size mysal getireýin. Geldim, saýladym, MI Enter diýdim. We Şu nokatdan saýladym. Men şu mirror nokadynyň, has dogry mirror çyzgysynyn töwereginde aýnalamak isleýän bolsam, gelip men şu mirror nokadynyň çyzgysynyň islendik nokadyndan gelip saýlap bilýän. Geldim saýladym, aşak tarap çekdim. Belli bir uzaklyk ýok mirror aýnalamak üçin. Siz şular ýalylaram çekip bilersiňiz, şular ýalam çekip bilersiňiz. Näçe aşak çekýäňiziň bir tapawudy ýok. Geldim saýladym. Şu ýerde maňa Bir zat soraýa, siz gelipde şu aşak çekeňizden soň mausuňyzyň çep düwmesi bilen kliklän ýagdaýyňyzda şu ýerdäki çyzygy ýitip biler, gorkmagyňyza gerek ýok, bu hiç hili ýalňyş bir zat etýändigiňizi görkezenok. Şu ýerde bize bir zat soraýa, Erase source object diýä. Asyl ulanan çeşme görnüşinde asyl ulanan obýektimi men pozaýynmy ýa-da şo duran ýerinde dursunmy diýýär. Men şu ýerde no diýen ýagdaýymda pozanok we şu ýerde iki sany men şu çyzyga simmetrik bolan iki sany şu ikilik görnüşinde we şular ýaly ters seredip duran ikilik görnüşinde çyzgym durýar. A ýes diýen ýagdaýymda hem şu çyzgyny birinji saýlan esasy çyzgymy pozýar, delete edýär. Şeýlelik gelip now diýdim. We size şeýleräk bir ýene ýatlatma, has öňki wersiýalary ulanýan bolsaňyz, aslynda gaty öňki hem däl, meselem, on altydan on alty töwerekleri zat ulanýan bolsaňyz, sizde bu görnüşde däl-de, Ýe harp ýa-da na harp çykyp biler. Defolt görnüşde na harp gelýändir. Enter-a basaňyzda, has dogrusy ne enter diýen ýagdaýyňyzda no bolar. Ýe enter diýen ýagdaýyňyzda-da, şu ýerde görýän bolsaňyz, command line-myzda-da ýe harp bilen şu ýerdäki na harp reňki boýunça beýlekilerden biraz tapawutlydyr. Şol gysga ýolly uly görkezýär. Men häzirlikçe no diýdim. Galmasyn isleýän şular ýaly görnüşde. şeýleräk. Meselem, ýene bir mysal. Mekdep döwründe az kiçiräk ýaşlaryňyzda ýolka çyzansyňyz size hökmany suratda. Şol ýolkanyň size has aňsat görnüşde çyzylyş görnüşini görkezeýin mirroriň kömegi bilen. Geldim, ýolkanyň diňe ortama ýapdym. Ee, şu ýerden men ýolkamyň diňe ýartyny çyzjak. Geldim şeýleräk çyzgy. Çyzdym. Şöyle geldim. Şeýleräk. Şu çyzgy bilen deň bolmasyny isleýän. Geldim. Escape alyp çykdym. Ee, Çyzgymy saýladym. MI Enter diýdim. We şu nokatdan tutup aşak tarap çekdim we goýberdim. Bu ýerde hem esasy çyzgymyň galmasyny isleýän. MI Enter diýdim. Ve şular ýaly e, men ýolkamy çyzdym. Şu ýerde ýaňky Erase Source Object asyl çyzgyny pozaýynmy, pozmaýynmy diýen soragyna nähiliräk ýagdaýlarda gerek bolýandygyny size görkezeýin. Meselem, men şeýleräk bir çyzgy çyzmak aslynda has ölçegli bolsun. Ýüze 5 kür çyzgy çyzdym. CO enter diýdim, kopýalamak üçin. Geldim, saýladym. Enter diýdim. Islendik nokatdan tutup çekdim. Ee, meselem arasynyň 30 e, mm açyk bolmasyn isleýän 130 enter diýdim. Escape alyp çykdym. Ee, Şu ýerden indi men bir blok çagyrmak isleýän. DC enter diýdim. Meselem şu gapyny çagyrmak isleýän. Geldim, saýlap şu ekrana getirip taşladym. Soň bilýän bolsaňyz geçenki sapagymyzdan scale guraly bardy.

Şunu saýladym. Şu nokatdan tutdum. Ve şu ýere getirip goýdum. E, meselem, şular ýalak bir ýagdaý bar. Şu men gapym, görýän bolsaňyz, e, sagadyň tersi boýunça e, açylýar. E, Hat dogry, daşaryk tarap açylýar. Aslynda daşaryk tarap ýa-da içerik tarap däl-de, şu sagadyň tersine görä açylýar. Men şuny sagadyň ugruna görä açylmasyny isleýän diýdim. Aslynda şu gapynyň gapy bölümi şu tarapda bolmasyny isleýän diýdim. Merkez nokady hem şul ugurda hereket etmesini däl-de, şu tarapdan tersine açylmasyny isleýän diýen ýagdaýynda näme edip bilýän? Şu ýerden gelip men Saýladym. Şu ýerde bilmeli zadymyz esasan şul. Şul gapynyň esasy boýuny biz bilmeli. Has dogrusy şu iki arany näçe uzaklyk bardygyny bilmeli we biz bize esasy gerek bolýan zat şu ýerdäki merkez nokadyny bize bilmegimiz gerek. Geldim saýladym. Me i enter diýdim. Şu nokady biraz sakladym. Çekdim. Näçe diýipdim men? Uzaklygyny otuz diýdim. Ýarysy hem näçe bolar? On bäş bolar. On bäş Enter diýip çekdim we şular ýaly merkez nokadyna e, basdygym bolýar dogry enterä basan ýagdaýymda merkez nokadyndan bir ýokaryk şeýleräk bir çyzgy çyzýar. Geldim, e, ýene bir gezek ýokaryk tarap çekdim ýa-da e, çekdim we e, şular ýaly Mausymy klikledim. Şu ýerde men indi Erase Source Object diýýär. Esas çyzgyny çyzmak isleýäňiz mi? Elbetde, täzeden biz pozup oturmak deregine, şul işiň bir bölegi bolan pozma görnüşini ulanmak isleýäs. Yes diýen ýagdaýymda gelip çyzgyny pozýar. Şular ýaly ýerlerde Erase Source Object-i ulanyp bilýäňiz. Mirror buýrugy aslynda gerekli bir buýruklardan biri. Meselem, şu ýerde hem görýän bolsaňyz, Çyzgynyň diňe ýarsyny çyzyp, galan ýarsyny, has dogrusy çyzgynyň, tehniki çyzgylaryň, şu ýerden size görkezeýin. Meselem, şu ýerde görşüňiz ýaly, şu merkez çyzgysyndan çep tarapy bilen sag tarapy bir-birine meňzeş, simmetrik. Şunuň ýaly ýerlerde ýa-da şular ýaly ýerlerde biz aýnalamany gaty aktiw ulanýarys, bize gaty peýdasy degýän bir buýruk. Ýa şonuň ýaly, size şeýleräk bir e, mysal getireýin. Meselem, şu ýerde men e, bir sany rektangl diýdim. E, filik bermek isleýän. Näçelik filik bolsun? Meselem, 10 bir filik bolsun. Enter diýdim. Şeýleräk bir çyzgy çyzdym. Ýene geldim circle diýdim. Şu merkez nokadyna bir Meselem, bäşlik bir radius bäş bolan bir e, töwerek çyzmak isleýän. Men şu ýerdini şu radiuslaryň merkez nokatlary e, size şeýle görkezeyim. Şu ýerde merkez nokatlary bar radiuslaryň. E, islendik bir radiusyň merkez nokady bardyr. E, ýadyňyzda saklaň. Şu merkez nokatlaryna e, 4 sany e, her şu ýerdäki radiusyň Merkende gotlanda şular ýalak bir çyzgy çyzmak isleýän. Men näme edip bilen? Ýeke-ýeke çyzmak deregne, men aýnalama bilen şul işi has aňsatlyk bilen edip bilýän. Meselem, men merkez nokadymy bilýänmi? Bilýän, elbetde, şu ýerdäki çyzgyň merkez nokady, elbetde, bar. Geldim, şuny saýladym, Circle-ymy. MI, Enter diýdim. We geldim şu ýerdäki midpointden tutdum. Aşak tarap biraz çekdim. Goýberdim. Ne enter diýdim. Geldim şul ikisini saýladym. Me i enter diýdim. Şu ýerdäki e, gapdal tarapdaky midpointi saýladym. Biraz çekdim, goýberdim. No diýdim. E, şular ýaly hat aňsatlyk bilen e, biz mirror buýrugyny ulanyp bilýäris. Mirror buýrugy hem şeýleräk, aýdylman galan zat ýokdur diýip pikir etýän. Häzirlikçe şeýleräk, hemmäňize köp köp sagbolasyny aýtýan, indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hemmäňiz hoş sag boluň.